Bi navê Xwedayê Kurdistanê silav û rêz û xweşewîstî. Îro vejîneka nû dest pê dike dîroka Kurdistanê de. Îro ekoleka nû dest pê dike. Bingeha kevneşopeka nû tê danîn. Ev hişmendiya bilind a ku li vê derê amade ye, ji kûrahiya dil û dîroka vî miletê bin dest peyda bûye. Hewldana me ew e ku em wê îradeya pêşenga neteweyî bi rêk bixin û rêbazeka nû bidin ber miletê xwe, di doza neteweyî de. Giyanê vê serdemê û realîteya dîrokî civakiya Kurdistanê doktrîneke li ser me ferz dike ku azadîxwaz be ji bo hemû cudahiyan û rizgarîxwaz be ji bo miletê Kurd. Êdî li Kurdistanê û Rojhilata Navîn, Ne binîsanîzma reel dibe û ne sekûlerîzma reel. Dibe ji her duyan jî were borandin. Êdî dibe ji îslama navend tirkî û navend erebî û navend farisî jî û ji sekûlerîzma kemalîzmê û beesîzmê û her wekî din jî were borandin. Û hemd ji Xwedayê Kurdistanê re ku Me bi danîna rêbazeke irfanî û azadîxwaz û yeksanîxwaz ev yek pêk anî. Ev tevger mala hemû Kurdistaniyan e, Îslamî jî û sekuler jî û hemû bîr û baweriyên din jî. Dikarin bi nasnameyên xwe yên eşkere werin nava vê tevgerê. Li vê derê ne tenê azadiya rojane, azadiya siyasî, huquqiya Îslamê jî û azadiya siyasî, huquqiya sekûlerîzmê jî, û hemû aliyên din jî hatiye parastin. Ev projeya azadî û yeksaniyê ku çarerêya krîza Rojhilata Navîn e jî heta îro bi dengekî bilind nehatiye ragihandin, Babir Rûjdî parastina wê nake kirin. Em totalîterîzm û despotîzm û jakobenîzma îslamîzma reel û sekûlerîzma reel red dikin. Îslameke ku tê de hemû mafên miletê Kurd nehatibin naskirin û azadiya dînên din û sekûlerîzmê nehatine misogerkirin, Li ba me qebûlkirina wê îslamê bi tu awayî ne mimkûn e. Her wisa sekûlerîzeka ku tê de azadiya îslamê û hemû dînên din nehatbe naskirin û tê de hemû mafên kurdan nehatin parastin, ew sekûlerîzm jî li ba me bi tu awayî nayê qebûlkirin. Ji xwe Giyanê vê serdemê jî di qada civakî siyasî de giyanekî pluralîst e. Kî şerê vî giyanî bike dê bişkê. Bi hêztirîn çeka îdeolojîk a di destê serdestên Kurdistanê de dîn e. Me ew çek jî îdî ji wan stand û me berê vê çekê da wan. Me Guhdarayî Sanî hem digel serdemê, û hem li gel doza neteweyî ya miletê Kurd guncan. Êdî divê baş were zanîn ku doza neteweyî ya miletê Kurd îbadet e ji Xwedayê Kurdistanê re. Bi vîya wey me ew nakokiya sexte ji holê re kir ku di navbera Îslamê û doza neteweyî ya miletê Kurd de di navbera Xwedê û Kurdistanê de hatiye sazkirin. Me bingeheka bi hêz û sîstematîk danî. Li dijî îslamîzmên serdest in. Divê îslamîzma pêşeng tirkî û pêşeng erebî û pêşeng farsî ji Kurdistanê bicehnin biçin. Ev dekolonizasyona gotara îslamî ya Kurdistanê piştî xwenasînê û piştî hişmendiya dîrokî, civakî, siyasî qebûlkirina îslameke din, Êdî ne mimkun e. Îro li Kurdistanê helwesta herî birûmet û herî gerdûnî neteweperweriya Kurdî û Kurdistanî ye. Ne tenê Kurd divê hemî mirovên hevnas piştevaniya neteweperweriya Kurdî û Kurdistanî bikin. Ev hem erkekî neteweyî ye, hem dînî ye û hem însanî ye. Êdî Bayekî bi hêzên neteweperweriyê dest pê kir gel Kurdistanê. Bayekî wisa ye ku êdî tu kesek û tu hêzek nikare rê li ber bigire. Kîjan alî dijayetiya vî bayî bikin, ev ba dê wan bide ber xwe û bi erdê ve fehm bike û biçe. Êdî li Kurdistanê ji bilî rêbaza. Neteweperweriya Kurdî û Kurdistanî dê tu rêbazeke din nikaribe bibe rêbaza serekî. Mafê diyarkirina çarenûsa neteweyî prensîpeka bingehîn e. Divê miletê Kurd li ser axa xwe serweriya xwe ya neteweyî pêk bîne. Ev mafekî gerdûnî ye ku îro li hemû cîhanê tê qebûlkirin. Îro hê jî mafê selfdetermînasyonê pêwîstiyeke hiqûqa navneteweyî ye ji bo miletê Kurd. Hem hiqûqa îlahî û hem hiqûqa navneteweyî di gel miletê Kurd in. Piştî ku ev di van her dû hiqûqan de mafdar bin, êdî kî dikare li me qedexe bike? Gava qedexe bike jî kî dikare bi me bide qebûlkirin? Eger prensîpên hiqûqa îlahî û hiqûqa navneteweyî li dijî serweriya neteweyî ya miletê Kurd werin şirovekirin, hingê em eşkere dibêjin, ji aliyê serweriya siyasî neteweyî ve çi mafên Neteweyê Tirk û neteweyê Ereb û neteweyê Faris hebin, divê heman mafên neteweyê Kurdî hebin, ne kêm û ne zêde. Statûya siyasî neteweyî ya neteweyên Tirk û Ereb û Faris çi be, divê statûya siyasî ya neteweyî ya neteweyê Kurdî ew be, ne kêm Ne zêde. Em di van waran de neheqiyeke li dijî miletê xwe qebûl nakin û heta hemû mafên hemû mafên xwe bi dest de bînin em ê di têkoşana xwe de berdewam bin. Li Rojhilata Navîn kêşe ne sîstema neteweyî bi xwe ye. Kêşa ew e ku ev sîstem bi awayek pêwîst nehatiye danîn. Tişta ku aştî û aramiyê pêk bîne ava dike hevnasîna neteweyan e. Li Rojhilata Navî çareserî ne ew e ku neteweyên serdest bibên dewletên herêmî. Ev Bi awayekî mayînde krîzê çareser nake, çareserî ew e ku her neteweyek serf determînasyona xwe pêk bîne û li ser asta herêmî jî yekitiyeke wekî Yekitiya Ewropayê yan jî yekitiyeke ku taybet e bi vê herêmê were avakirin. Eger modeleke Bi vî rengî nebe li Rojhilata Navîn dê kaos û şer û pevçî bîst sal berdewam be. Di tu qonaxeke dîrokî de tu hêzeke dagirker nekariye li tevahiya Kurdistanê serweriya xwe ya mitleq ava bike. Bi dirêjahiya dîrokê gava beşeke mezin a welatê me hatine dagirkirin jî miheqeq Ji nava miletê me hinek rabûne li hinek deveran raperîna xwe ragihandine. Yanî bi toa wey di nava wî perên dîrokê de teslîmiyeta mitleqa vî miletî nehatiye tomarkirin û îro jî nayê tomarkirin. Ev ev yek heqîqeta dîrokî civakiya vî miletî ye ku xwe berdaye nava kûrahiyên dil û giyanê miletê Kurd. Ev giyan teslîm nabe. Xwedayê Kurdistanê ev milet bi vî awaya firandiye. Mîr Şerefxanê Bilîcdî beriya çardeh salan di şerefnameyê de ev heqîqet wiha ragihandiye, Ke welatê Kurdan dagir kiribe, di dawiya dawiyê de poşman bûye û dîsa radestî wan kiriye. Yanî Em behsa veholaneka çîrokî nakin, em behsa heqîqeteka dîrokî dikin. Ji ber hende divê hemû hêzên li ser axa Kurdistanê baş bizanin ku pîlansaziyeka wan e li derveyî vê heqîqetê dê tenê temenê krîzê dirêj bike. Çunkî ev giyanê millî, ev ruhê millî bi tu awayî teslîm nabe. Hewldanên wan ên ji bo pêkstatûhêştin û bişaftin û guherandina demokrasiyê û hemû hesabên wan ên cuda cuda dê bi tuaweyî krîzê aşne kin. Êdî bi tuaweyî nikarin me bi kirasekî dînî û kirasekî demokratîk bixapînin. Êdî. Îslama Kurdistanî û Demokrasiya Kurdistanî heye li dijî Îslama Kolonyalîst û Demokrasiya Kolonyalîst. Yanê hûn êdî ji nava serê xwe heta binê pê xwe tazî û rût in. Kirasekî ku hûn sextekariya xwe pê binixwînin nemaye. Peyrevên Şêx Hubeydullah, Şêx Seîd, Xalid Begê Cibrî, Şêx Mehmûdê Berzencî, Seîd Riza, Elîşêr Koçgirî, Dayika Zerîfe, Qazî Mihemed, Mela Mistefa Barzanî, Leyla Qasim, Ahê gelek navên din ên vê meşa dîrokiya neteweyî îro jî hazir û amade ne. Û divê em vê jî diyar bikin ku metoda me ya têkoşanê berxwedana pasîf e. Îro li Kurdistanê metoda herî aktîf a têkoşanê berxwedana pasîf e. Berxwedana pasîf ji çalakiyên Bê tunda tûjiyên protestoyê pêk tê. Di metoda me ya têkoşanê de dê bi toa we yî, zordarî, tunda tûjî, gef û handana van tiştan tune bin. Em pabendê hiqûqa îlahî, Hiqûqa navneteweyî û prensîpên bingehîn ên mirovahiyê ne. Em ê bi rêya çalakiyên protestoyê helwesta xwe ya li dijî sîstemê ragihînin û têkoşana xwe mezin bikin. Di Tewratê de tê gotin ku qewmê Mûsa, qewmê Mûsa pêxember ji ber zexta dijwara Firewn û ji ber ku Hêviya wan nema bî, guhê xwe ne damûsta. Ev yek di heman demê de wêneyê realîteya civaka kurd e. Zexta dijwara Firewn îro hegemoniya sîstemên serweriyê yên Rom û Ereb û Eceman e li ser Kurd û Kurdistanê. Lê Mûsa hat û. Digel hemû dijwariya zexta sîstema firewn û digel nemana hêviya qewmê xwe, bi alîkariya Xwedayê bindestan, bi bawerî û hêviyeka nû meşeka nû ya dîrokî da destpêkirin û wê meşa dîrokî ew qewmê bindest gihande welatê azad. Musayî vî miletî jî.

Şexsê manewî yê vê tevgerê ye û îro bi alîkariya Xwedayê Kurdistanê bi bawerî û hêviyeka nû hat. Êdî vejînê dest pê kir. Êdî meşa nû ya neteweyî dest pê kiriye. Rabe û gavekê bi pêş de here û em wê mizgîniyê jî bidin. Em ê di zûtirîn demê de Manîfestoa vê tevgerê jî ragihînin ku ev manîfesto destêwerdanek e di hemû dîroka Kurdistanê de. Li bendê bin, mala we ava û mala xwedayê Kurdistanê ava. Bijî tevgera vejînê ya Kurdistanê!